Hello my people, problem no dey finish for this world o. Oh. Problem just dey on e own, people just dey drag am, dey drag am, dey drag am. Omo, I see this news, I say make I carry am come tell my people, make me and my people deliberate on it. Now I make me carry am run come Naija daughter. Welcome to Naija daughter. If today na first time of coming across my YouTube channel, do well to join this beautiful family. Yes, so now so we reach, so now so we reach. Yes, so.

Yes I know he paid my school fees and I I appreciate I'm so grateful for you paying my school fees darlington but as for me to marry you sorry I cannot marry you and I know my reason and no one should ask me should beg me to do so to marry you because I went through hell because of your family have you forgotten when you you wanted to when you introduced me to your mom you introduced your mom as as your fiance

my people na there the thing for end i hope na hear am hmm. for me all those kind gist i dey like to chook my mouth echo meme little little as my old sense and my brain reach first of all my beautiful sister you say you no marry man wey train you for school but you allow this man make he train you for school hmm. this guy he go introduce you give him mama E call im mama my fiance or my sweetheart. Maybe na name wey e dey call im mama. I remember those days wey my senior brother, na my love na im take store my mama phone number. Woman go come send, e go say, No o, her mama very peaceful woman, she no send, she no get anybody time, na her own she dey do, na her own, e no concern me, e no concern her. Woman go come say because my senior brother store my mama as my love, say um that time wey I wey you dey train me for school, you store your mama love, I no go marry you. Remember you will still be mother one day. Yes, Remember, you will still be mother one day, and your son go store your name with sweet thing, sweet name. Then your son wife go say, No, I no marry you because your mama, you call your mama my fiance. Guys, they dey close to their mother. Let tell ourselves the truth. Good guy that they love their mama. Good guy that they, in fact, that they love their, they go first introduce am to you. Say, na my, na my love, oh, na my everything, oh, na my mom, oh. Guys, Na guys wey dey carry their brain dey sell am na dem no dey send mama that one na that one you know say this guy you no marry am you allow him to train you for school now you can sit on camera and speak good English in fact even drive the car that one wey you put your eye to um he never marry you before you say you know wetin you went through wetin you went through he for quick you explain because you say wetin you talk now your first statement say he introduce him mama to you as him fiance wetin concern you Na marry dem dey marry you dey go that family no be you dey marry dem dey amare you this guy dey even dey train you for school e no mean say guy dey train you e no mean say guy train you for school you go marry am are you for real guy that is e for just dey train e for just dey train every every lady out there now e say training me through school does not mean I will marry you lady tell boyfriend man wey e train you for school Wey train you for school Maybe this guy now e no go school He want woman wey go school Then he see you, he fall in love with you Any man wey you know say he no get anything wey He no get anything to do with you He no train you for school He no invest in you May I tell you the truth Before man dey invest in you Before man say okay I dey train you Me and you na boyfriend and girlfriend You know say that man get future for you Yes except all those sugar daddy Man you just carry yourself You know say you no enter this family You no like this guy You no marry am You let this guy invest for you finish, then you can carry your camera, you set am. You say e no mean say guy train you for school, you no marry am. If na you, na you get that money because na wetin man dey do. Some women still dey do am. Imagine you train man for school because you no go school and you get upper hand, you get the money, you come train the man for school finish, at the end, the man go say you na illiterate, wetin you go talk? Or you go say you no fit marry am, wetin you go talk? Because I believe many guys wey dem dey train woman for school, many of them dem no go school. Dem want so dat make dia woman go, make dem dey train dia, make dem dey teach dia um um dia pikin wen dey go get togeda. Some go but dey go still love make dia wife go, make two of dem be graduate. But you know sey you no marry dis guy, you put your body make dis guy marry you. Dis one shortalize me my pipu o. If you be di girl out dia, you know sey dis man, dis guy you no go marry am, please don go, don let dat guy to sow seed, you know to Yeah that is oh wetin I wan talk no let that guy to invest in you at the end after the investment you go come say guy go if dem no if dem do your brother e go pay you no do any other person brother e no good when you know say introduce him mama to you as a fiance and you no marry am that time for just pack your kaya you when you no get papa you no get mama na inside car you dey we know as Nigeria take hard you know say you no get papa you no get mama the guy look am say maybe you go get peace for there At the end na you fit even the one wey even pay me you set camera you dey talk eh e no mean say you train you you go fit train guy you go fit train somebody my people let read comment because the thing pay me as I see am well me anybody no come for me o feel free to drop your own opinion e pay me the girl no suppose to act like that for me is no no for me for me o I no know about you for me is no no for me because guy wey you know say you no you no marry why you go allow am make e dey invest for you for what You go tell am say no, no invest for me, I no marry you, then the guy go go. No be say after investment, you go come come out on social media, maybe na the guy even buy you the phone wey you take dey film now, make he no love him mama, make he just love only you abi? Her mother would not call her to order now until the story change. She no get mama again, this person now, this um comment say her mother will not call her to order now Tin di story change, dem say e no get mama, e no get papa. Na accordingly to her, she say, You say you no fit marry pesin wey no get mama, wey no get papa. Say you just prove hin hin sister right? You just prove you just prov prove hin sister right? She is a woman and woman know dia fellow evil evil you are a traitor yes she's really traitor guy when you know say you no get anything when you want do with him you just allow the guy to invest in you this lady and you still have audacity to set a camera to say e no mean say guy train you for school why you allow that guy to train you for school i dey ask you why you allow that guy to train you for school when you know say as this guy dey train you for school e you no marry am e get one story when i i i know this girl this guy dey train am for school rent flat all those kind people wey dem dey go school those kind of men go rent flat for them or rent self contained dem go dey drive car dem go dey do them well as my wife as many people see am say na married woman many people see am say na person own those kind of people so This lady, this guy e e train am for school after e don train am for school finish it's like e eye come open e come dey say e be like I don first I bring the story come for this the same channel e come dey say the guy no sabi dress the guy na like this the guy belle do like this but when you dey chop the guy money you no cover dem no blind your face your eye open just because you don graduate dem don see small guy wey una gather graduate together na the small guy now you wan enter then after at the end you go dey hear say hey so so so person kpai him wife hey so so so person kpai him husband Una no hear. The one wey God give una, make e help una, make e change una um stature. Dat kind of pesin, una go dey look am like sey mugu. Una don know sey na una be the mugu one, mugu two, mugu three. Yes, de go say na women be women problem. I no be woman problem because wetin you know sey de no do you, de no do your brother, de no do your child, no ever do anybody child like dat. Don't try it and do anybody child like that when God settle down give you somebody some people dey some men even dey they no care whether you wan go school but this man he care he see your brain he see say maybe you don finish secondary school you need to further university he train you finish so to train person for university for Nigeria if you no get money you fit go university now you have the audacity now person like me now I go dey talk for where dey say ah what what what she what what she sharing I don't know na shine her she shine what she shocking one who do am Your oga to be e make you to be like dat you say no say di one wey e no know your left or right where you for grow wey e no know your growth na im you wan follow ehn and you my pipo my brodas or my sista out there make una dey look woman wey e love una make una dey go for woman wey e love una make una dey go for man wey e love una um make una leave di beauty aside I my um prophet TB Joshua may e soul rest in peace e say inner beauty is di best Inner beauty, what of dat beauty wey you dey see physical, God forbid maybe something come happen to di face, you go run leave am but if dat inner beauty dey, dat one na im go dey push you dey go. Inner beauty, I believe sey maybe man, woman wey e go wey e go favour dat guy now, dat guy don use am pursue am, e go sey na dis um akpoloka wey im wan train for school na him want mm because I know many of our east brother dem dey really dey do that thing well well because this story wey I still talk short so maybe the video I no know whether if YouTube accept am na east dem dey train their wife dem dey love to train their wife at the end una one na be the wife na come out because una husband no sabi una husband dey speak una amen amen una amen eh una go say no The one wey go wey go pukish una na say na una go carry. My people na this one I get to talk oh, this our sister make una tell am make e collect sense, drop love um comment yes na wetin she talk na I bring come out my channel, I just give am my small advice as a sister make she double think make she not look that guy say um Nigeria deep o, u no go no know, be very careful, maybe he no know road, another person fit, be very careful because who dem beat dem know say make he no cry, be very very careful except you just jam engine, be very careful o, one man no suffer for you finish another man go come put you for house, he no gree o, be very careful or except he go give you the, you go tell am make he give you the bill, you dey go give you the bill then you go pay am you go go peaceful but if you dey out there any girl you know say that guy wan maybe you wan start friendship or boyfriend and girlfriend and the man wan marry you dey train you for school you know say you no love that guy tell am immediately earlier is the better say no i no fit marry you i no fit lie to you Please do am before the guy go invest wetin dem no do you no do another person my people feel free to drop your own opinion wetin you think about am okay drop your own opinion if you never subscribe subscribe wetin you dey wait for anytime i upload this my video all those video one just na tomorrow video please hmm, subscribe to me eh if you never subscribe if you not see me for my premiere please

children noise put hand for man pocket um my oga sef I no even sure sey to e no dey no I no dey quick me again e no e no dey use to me because na wetin my dad take train me don't ever put hand for man pocket na so I take dey don't ever put hand for man pocket you see am I believe how you take train your child how you take train your daughter how you take train your son you go use am grow let give our children um good um treatment and make we train dem like the right way okay so that when they dey grow those things no comot from their head imagine adults a mother of two as i dey like this eh no look this station eh as i dey like this you fit say na be twenty-two na be twenty-five how many you give me eh eh as i dey like this now eh i still dey remember when i dey grow up my dad say no put hand for man pocket that thing i use am grow i no no dey quick me just go my my dad the dem gist na dey chook am when i dey even dey use am take wash the cloth wey we never start to dey have children i no dey chook am for im pocket o e no concern me mm, because e no master me you see train your child the way she or he will grow abi we go abi eh eh eh sorry if i no appreciate my all my returning na wetin i get na wetin i get na wetin i get my suburban hey i appreciate you now oh. make una join this family this naija daughter make una join if una never subscribe to esther family tv eh eh